Yr House of Sport ar gyrion Tregana yng Ngorllewin Caerdydd. Mae yna gynnwrf mawr o gwmpas y lle achos dyma un o ddau leoliad ar gyfer gemau cartra tîm pelrwyd y brif ddinas y Dreigiau Caerdydd. A mae'n dymor newydd sbon danlli yn y Netball Super League 2025. Heno, mae'r Dreigiau yn croesawu y London Mavericks ar gyfer gêm gynta'r tymor. Roedd y llwyfan yn barod a phob set yn llawn wrth i gyffro'r dorf gynyddu i groesawu tîm Dreigiau Caerdydd i wawr newydd Pêl Rwyd ym Mhrydain ac fe ddechreuodd pethau yn addawol i dîm y brif ddinas. Fe lwyddon nhw i gadw'r gêm yn dynn diolch i waith di-ddiwedd gan Beth Dyke a Casey Chewane yn bwydo'r pel i mewn i'r cylch saethu, cyn i daldra ac anel gywir a chyson y seithwraig Georgia Rowe brofi'n hanfodol yn ystod y ddau chwarter gyntaf wrth i'r tîm cartra lwyddo i setlo nerfa gêm agoriadol y tymor yn go handi a mynd pedwar pwynt yn glir ar y blaen. Roedd rhaid i'r Mavericks weithio'n galed er mwyn troi sawl pas ganol y dreigiau i gael eu hunain nôl mewn yn y gêm. Ac mewn ymateb i berfformiad Rowe ben arall y cwrt, roedd Emily Andrews, seithwraig y Mavericks, yn dangos ei doniau hi. 28 i 24 oedd y sgôr ar hanner amser o blaid y dreigiau, ond heb os tro bwynt y gêm oedd pan gafodd amddiffynnwr y Mavericks, Vicky Oyesola, anaf cas efo dim ond saith munud yn weddill o'r trydydd chwarter a'r sgorfwrdd yn gwbl gyfartal. Yr anaf na bendant di effeithio'r tîm cartra ond y newid yma, Chelsea byd ymlaen rwan yn safle'r seithwraig ymosodol am ddau bwynt a mae hi'n gywir y newid tactegol na wedi gweithio gan yr hyfforddwraig Ring a Bloxham. Ond y Mavericks dal i ymosod trwy Emily Andrew a hi jyst yn sgorio pwynt yn cadw i thîm ar y blaen ar y sgorfwrdd. Llai na munud i fynd o'r trydydd chwarter 'ma. Mae rhaid i'r Dreigiau ceisio sgorio gymaint o bwyntiau â phosib a Chelsea byd unwaith eto. Dau bwynt arall iddi hi. Mae hi yn defnyddio y rheol newydd 'ma i'w mantais. Wedi sgorio pedwar pwynt hyd yma o ymyl y du. Ond y Mavericks yn penderfynu mynd am y pwyntiau sengl yn unig, os na gyfle am bwyntiau dwbl arall yn fan hyn wrth i'r chwarter ddirwyn i ben. O gwthiad ar Chelsea Beard felly mae na gyfle i Beard gymryd cyfle tuag at y pyst yn fan hyn. Am ddau bwynt arall, chwefwynt i'w henw erbyn hyn, Chelsea Beard, sy'n golygu bod hi'n gyfartal yn y pedwerydd chwarter a Mavericks yn ymosod. O, a dwylo da gan Emily Andrew. Dragons! Cael a chael ydy hi ar hyn o bryd yn y chwarter ola yma, ond y Mavericks sy'n ymosod. O, Emily Andrew yn hollol glir a'r bas yn wych. A mae hi'n dod a'i thîm yn gyfartal. Y Mavericks bellach ar y blaen o driphwynt. Georgia Rowe yn derbyn y bas na, ond mae yna drosedd arni hi, felly mae yna gyfle rhydd yn fan hyn. Yarrington i mewn i Rowe. A Rowe jyst yn cadw'r sgorfwrdd yn tician drosodd. Ond wrth i'r chwarter ddirwyn i ben, cam gymeriadau'r Dreigiau yn eu cosbi nhw, a'r Mavericks yn cymryd mantais o hynny a dau bwynt i Emily Andrew er mwyn coroni'r fuddugoliaeth iddyn nhw heb os nag oni bai. Mi fydd y Dreigiau yn wallgo fy hunan fy nhw wedi gadael i hon lithro o'i gafael nhw, a'r Mavericks sy'n dathlu wedi gêm gynta'r tymor. Y sgôr terfynol, Dreigia Caerdydd 56, y Mavericks 65. Dreigia unlucky this evening, give us your initial thoughts after that match?

I guess it's going to be a learning as we go on through the year. Nia, dy ymateb di i ddechrau fo i gêm gynta yn y gyngreir newydd ma? O, oh, just gêm anhygoel.
Oedd e, nath o just dechrau mor gyflym. Y ddau dîm yn really ymosodol ar y gêm. Um, na si really mwynhau hanner cyntaf gan y dreigiau. Um, just yn dod allan yn ennill bel. Oedd nhw'n hyderus o flaen y postyn. A wedyn wrth gwrs yr anaf nath digwydd yn anffodus i Vicky Oyasola nath newid y gêm.